Essalamualeýkum hormatly ildeşler, men žurnalist Allamyrat Rahymow, bu gün iki müň ýigrimi birinji ýylyň ýigriminji iýuny. Azat Türkmen kanalymyzyň nobatdaky gepleşigine başlaýarys. Bu gezekki gepleşigimde men soňky, ynha bir iki aýyň, iki aýa golaý Wagtyň dowamynda geçiren käbir çärelerimiziň beren özboluşly bir netijelerine gysgajyk syn bermekçi, şolar bilen baglanyşykly käbir soňky täzelikleri size ýetirmekçi. Bilşiňiz ýaly, ynha, maý aýynyň başlaryndan başlap biz şu pasport meselesi bilen baglanyşykly dürli hili guramalara hemem dünýäň dürli ýurtlarynyň häkimiýetlerine arza ýazmak çärelerini ýola goýduk. Mundan daşary biz ynha oppozisiýanyň ýolbaşçylary, liderleri, aktiwistleri bolup hem ýörite bir ýüzlenmeler hem kabul edip, ýüzlenme bilen aýratyn hem biz ýüzlendik. Şo pasport meselesi hemem daşary ýurtlarda ýaşaýan biziň raýatlarymyzyň ynha pul almak meselesi, bank hasaplaryndan pul çekmek meseleleri, hasaplaşyk geçmek meseleleri, mundan daşary ýurduň içine barmak meselesi, ýagty uçar gatnawlarynyň kesilmegi bilen baglanyşykly dörän meselelerede biz ünsi çekip, ýörite şular ýaly arza ýazyş çärelerini ýola goýduk. Indi şu geçirilen çäreler belli bir derejede netije berip ugrady diýsek ýalňyş bolmaz. Sebäbi şuny görkezýän hakykatdan hem alamatlar bar. Indi anyk häzir ýatlap geçmeli bolsa, şol çärelerden soňkularyndan biri hem biziň ine şu bank kartlary bilen baglanyşykly ýola goýan arza ýazyş çärelerimiz boldy. Bilşiňiz ýaly ina şu iýun aýynyň başynda, iýun aýynyň 5-ine hem 6-syna şu Mastercard hem hem Visa karty bilen baglanyşykly biziň ine raýatlarymyzyň başdan geçirýän kynçylyklary, ýagny hususan hem daşary ýurtlarda şu kartlary ulanyp pul çekmek ýa-da şu kartlary ulanyp hasaplaşyk geçmek meselesinde örän uly çäklendirmeler bar. Ine şu zatlary ine daşary ýurduň raýatlaryna, hatda yza galak döwletleriň raýatlaryna da gürrüň berseň, köpüsi ynanyp bilenok, düşünip hem bilenoklar. O näme, on öz hasabyňdaky puly näme üçin siz çekip bileňiz? O näme üçin 50 dollar bolmaly oň çägi? Şular ýaly zatlary biz şu taýda adaty raýatlara biz düşündirip bilemizok, hatda yza galak döwletleriň garyp döwletleriň hem raýatlaryna şu zatlary aýdýan weli hat bizde-de olar şolar ýaly problema ýok diýýärler-de. Indi biz arza ýazýas welin şu Mastercard ýa-da ne esasan hem Visa korporasiýasyna arza ýazýas welin şu biziň arza ýazan raýatlarymyza e, jogap gelende de hatda şol Visa korporasiýasynyň işgärleriniň hem şuňa bir hili e, öz bir düşünme e, düşünmeýändikleri görünýär da. Ýa şolar düşünenok, ýa-da şolar e, bilkaslaýyn başdan sowma jogap berýärmi? Şulam ullakan sorag. Näme üçin? Sebäbi olar aýdýar, esasy olaryň olardan gelen jogaplar nämeden ibarat? Olar aýdýar, siz öz meseläňizi diýýär, şo meseläňizi Türkmenistanyň öz banklaryna ýüz tutup çözüň diýýär. Ol diýýär, biz oňa goşulyşmaly däl diýýärler. Emma biz bolsa olara düşündirjek bolýan zadymyz. Şuny edýän şo banklar. Şuny edýän banklar, siz hem şo banklar bilen partnýorlar hökmünde hyzmatdaşlyk edýäňiz. Ol kartlar hem siziň kartyňyz. Özüňiz hem siz öz biznes kodeksiňizde ine şu kartlary ulanýan e, müşderilere biz e, bir giden ýeňillikleri döretmek üçin e, çalyşýarys. Biz hatda adamlaryň hukuklaryny hem goraýarys. Şol ugurda da alada edýäris diýip aýdýaňyz. Emma Türkmenistanyň raýatlarynyň Ýaňky ýaly meselede hukuklaryna gezek gelende welin näme üçindir siz hiç zada baş galdyrmady. Diýmek onda şol adamlaryň özlerem şol Visa korporasiýasynyň işgärleriniň özlerem şu zatlardan habarsyzdyr. Şu derejede şular ýaly eden-etdilikli ýagdaýlarda bir görlüp-eşdilmedik çäklendirmeleri girizýändiklerinden onda şolaryňam habary ýok. Şoň üçin biz nämäni men nämäni nygtajak bolýan? Şolara-da şu problemany ýetirmekde Biz rol oýnamaly. Biz ýetirmeli. Sebäbi şolaňam bilmeýän bolmaklary mümkin. Diňe mümkin däl, hakykatdanam şolar bilenok şu zatlary. Habarsyz. Şoň üçin biz şolara ýetirmeli, özem kollektiwleýin, köpçülikleýin etmeli şu çäreleri. Iki-ýeke adam bolup etseň, oň oň bir täsiri bar, emma kollektiwleýin müňlerçe adam bolup etseň, oň başga täsiri bar. Şoň üçin men ine geçenki gepleşigimde şol ýene-de kime jogap gelenem bolsa, jogap gelmedigem bolsa Visa korporasiýasyndan ýazmaly täze bir hatyň tekstini men goýandyryn, görkezendürn. Şo çärä gaýrat ediň-de, kimde Visa karty bar bolsa, şoňa gatnaşyň. Şo goýlan täze teksti ulanyň-da, hat ýazyň. Şo ýazylmaly adreslerem, e-mail adreslerem men gepleşikde görkezendürn. Şol adresler, şo biziň ine öňki arza ýazan raýatlarymyza hat ýazylan adresler, şolara gelen jogabyň ýokarsynda duran adresler, şoňa hat ýazyp bolýar. Ýene bir zat, şo taýda men telefon nomerini görkezdim. Onam şo Visa korporasiýasynyň özi iberipdir, wekilleriniň biri. Eger siz öz şikaýatyňyzy registrasiýa etdirjek bolsaňyz, hasaba aldyrjak bolsaňyz, onda şu telefon nomera jaň edibem hasaba aldyryp bilersiňiz diýip, şo taýda görkezipdirler, bize bir maslahat beripdirler. Ýöne şo taýda sekiz ýüz nomerlik bir nomer bardyr. Men geçenki gepleşigimde bir nätaktiklik goýberipdirin. Sebäbi şo sekiz ýüz nomer belgili nomer, şo liniýa jaňa deňde, Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň öz içinde jaňa deňde, onda mut bolýar. Emma daşary ýurtdan jaň etseň, ol pula durýan eken. Şony biz barlap gördük welin, hakykatdan hem daşary ýurtdan jaň edende, jaň eden ýagdaýyňda sekiz ýüz nomerlik liniýa üçin pul gidýär. Şoň üçin biz siziň hem häzirki ykdysady ýagdaýyňyzyň kynlygyna düşünýäs. Eger siz telefonyňyza olar ýaly köp derejede pul goýup jaň edip bilmejek bolsaňyz, onda ol hökmanam däl. Siz e-mail arkaly, meň şol gepleşigimde görkezen e-mail elektron adresim arkaly ugradyp bilersiňiz şo hatlary. Şo hatam Hatyn tekstler meň geçenki gepleşimiň aşagyndaky çelgide bardyr. Indi bu Visa korporasiýasy bilen baglanyşykly mesele. Indi Mastercard korporasiýasyna da hat ýazan ýylyşlymyz boldy, bolupdyr. Indi olara nähili jogap beripdir? Ha, şu hatlaň men e, birini görkezjek bolýan. Şu hatda bir oňyn jogap bar. Ynha, şu Mastercard korporasiýasyndan gelen jogap. Ine, şu taýda-da biziň e, Hommodow adly bir ildeşimiz, şol geçenki gezek men görkezen tekstim ulanyp ýazypdyr. Oňa gelen jogapda-da şoň hatynyň indi şu nomer bilen registrasiýa edilende görkezilýär. Onsoň indi hatda näme diýilýär? Bu hatda indi şol Visa korporasiýasynyň hatyndan e, bir näme tapawutlylykda, e, ýa-da indi bu taýda şol Master Başda karta korporasiýasy buňa sag bolsun aýdýar, hemem biz diýýär gynanjymyzy bildirýäs diýýär siziň düşen ýagdaýyňyza. Biz diýýär siziň eden ýaňky ýazan arzaňyzy degişli ýörite bir departamente ýaňky topara geçirdik diýýär şu hatyňyzy. Şolar hem indi diýýär şu haty siziň ýazan beýan eden zatlaryňyzy öwrenmek bilen meşgullanarlar. Haçan-da diýýär şolar diýýär şo hata şo görkezilen meselelere, problemalara seredip bize jogap beren ýagdaýynda biz olaň jogabyny size ýetireris diýýär. Häzirlikçe diýýär, siziň diýýär sabow-kanagat bilen garaşýanyňyza minnetdarlyk bildirýäris diýibem hatda bellenipdir. Görşüňiz ýaly, bular ine Mastercard korporasiýasy biziň raýatlarymyzyň iberen hatyny ýörite bir derňew departamentine iberip, şolary derňe etmegi, şony derňe derňemeklige ýa itergi berýärler. Gördüňizmi? Diýmek, bular ýöne başdan sowma jogap berenok. Diýmek, biziň şu taýda görkezen problemalarymyza bular üns bermekçi, özleri hem ýörite bir departamente ber iberýärler şu hatly. Şu hatam, şu hatda görkezilen hemme kemçilikler, problemalar hem olar içgin öwrenmekçi. Şoň üçin gaýrat ediň-de, adamlar, eger siz şol ýaňky Mastercard korporasiýasyna arza ýazmak baradaky biziň ýola goýan, şu iýun aýynyň başynda ýola goýan aksiýamyza gatnaşmadyk bolsaňyz, gaýrat ediň-de şoňa gatnaşyň. Sizem kimde Mastercard-y bar bolsa, şo meň ine iýun aýynyň bäşine goýan gepleşigime tomaş ediň, şu taýda bary ýogy 16 minutlyk iýun aýynyň altysyna. Master karty derdimizden şikaýat atly gepleşigim, ýene 119-njy nomerli gepleşigim. Şol 6-njy iýunda efire gitdi. Şol gepleşigiň hem aşagynda şol iberilmeli arzanyň tekstiniň çelgisi bar. Şoňa bassaňyz şo tekst açylýar. Şu teksti kopiýalaň, kopiýalap alýaňyzda, onsoň şu taýda arzaň iberilmeli poçta adresleri diýen adres bardyr şu taýda. Şoňa bassaňyzam adresini taparsyňyz. Şol görkezilen e-mail adrese-de siz alyp, şu teksti ýerleşdirip, içinde diňe öz adyňyzy üýtgetmeli, onsoň master kartyňyzyň nomerynyň başky sekiz nomeryny ýazmaly ýaýyň içinde, onsoň şu karty Türkmenistanyň haýsy bankyndan alan bolsaňyz şony görkezmeli. Boldy o taýda başga bir edilmeli zat ýok. Men şu gepleşigimde-de düşündirýän, şu gepleşigi özüňiz ýene bir gezek gaýtalap diňleseňiz düşünersiňiz. Ýöne gaýrat ediňde şol master kart bilen baglanyşykly arza gatnaşyň. Gatnaşyň sebäbi iki ýeke adamdan arza barsa ol oň bir täsiri bar. Emma müňlerçe adam arza ýazsa oň başga täsiri boljak. Şolam hökman netije berer. Görýäňmi, olar üns berýän ekenler. Käbir adamlar şuny ýaly şu çäreleri ýola goýýas welin, soň tanyşlan bilen hep aktiwistler we oppozisiýanyň içinde özlerini aktiwist hasaplap ýörenler we ellerinde-de master kartlaram bar, wiza kartlaram bar, özlerem kösenip ýörler, pul çekip bilmän ýa hasaplaşyk geçip bilmän. Soň jaň edip soraýan, siz gatnaşdyňmy diýip, arza ýazdyňmy diýsem, aý ýoklaý beýlek ýeterlik adam bardyr-laý, tapylar-laý diýýärler. Öňi bilen etmeli adamlar şolar, özleri aktiwistler hökmünde hereket edip ýörler weli, şolaň içinde-de şeýdip geleňsizlik edip ýören adamlaň bardygy gaty gynandyrýar. Şoň üçin adamlar bi men etmedim ol beýlekiler eder diýlen düşünjeden ugur almaň. Şuny men etmesem kim eder diýip şo düşünjeden ugur alyň, gaýrat ediň. Geleňsizlik etmäň, sebäbi siziň arzaňyza üns berýärler. Onsoňam gorkup oturmaň. Şu hatyň iň soňunda men şu arzany ýazan adamyň şahsyýeti baradaky maglumaty Türkmenistanyň banklaryna-da, häkimiýetlerine-de bermäň diýip aýratyn men bellik edýän. Olaň bermäge haky ýok şu haty. Şonuň üçin gorkup oturmaň. Eger şular ýaly ýönekeýje zatlarda siz öz kölegaňyzdan gorkup berseňiz, onda biz ýagdaýy üýtgedip bilmeris. Ýöne halkara guramalary biziň arzalarymyza garamaga taýýar, şolar garajak. Diňe bize bagly zatda, olam şolara ýetirmek şu problemalary. Bolmasa olar şo taýda oturan ýerinde bilenok biziň problemamy. Şoň üçin ýene bir gezek haýyş edýän, gaýrat ediňde şo master karty bilen baglanyşykly arza ýazmadyk bolsaňyz, şu altynjy iýundaky gepleşigimi diňläňde gysgajyk, şoň aşagyndaky çelgilere basyňda şo haty alyň, şoň bu şo taýda görkezilen adrese-de ugradyň öz adyňyzdan. Visa karty bilen baglaşykly kampaniýamyz, aksiýamyz ýene dowam edýär. Indi dek geçen gepleşigimde, ine şu geçen hepdäň dördünji güni men ýörite gepleşik edip, täze tekst goýdum. Şonam ulanyň-da, ýene-de şu aksiýa gatnaşmagyňyzy dowam etdiriň. Gaýrat ediň-de, köpçülikleýin gatnaşyň şuňa. Indi men aýtdym, biziň ine şu edýän hereketlerimiz, geçirýän aksiýalarymyz belli bir derejede netije berýär diýdik-de. Indi esasanam şu pasport, pasport meselesi bilen baglanyşykly bizden, biziň, Ýazan arzalarymyz, biziň eden edýän çykyşlarymyz indi hakykatdan hem öz miwesini berip ugrady. Ine, beý diýmek bilen men nämäni göz öňünde tutýan? Ina bilşiňiz ýaly, biz şu maý aýynda şu aksiýalara başladyk welin, bäşinji iýunda Türkmenistanyň Prezidenti ýörite permany bilen Türkmenistanyň Migrasiýa hakyndaky kanunyna degişli bir üýtgetme girdi, goşmaça girdi. O goşmaçada-da Türkmenistanyň Prezidenti indi öz üstüne täze bir borçnamany alyp, täze bir ygtyýarlygy alyp, daşary ýurtlarda ýaşap ýören biziň raýatlarymyzyň pasportlarynyň möhletini uzaltmaklyga borçlanýar. Ine, buň özi eýýäm, serediň, ine, şu günki günler bolup geçýär. Biziň şu çykyşlarymyzyň netijesi şu. Bolmasa Gurbanly Berdimuhamedowmy şu meselä baş galdyrjak? Şomy şu meselä üns berjek, şu problema üns berjek öz erkine goýsaň? Öz erkine goýmamyz soň biziň eden çykyşlarymyz şoňam gulaguna ýetirilipdir, şoňa ýetipdir şol. Indi bu näme diýýär şu goşmaçada? Daşary ýurt döwletlerinde wagtlaýyn bolýan ýa-da hemişelik ýaşaýan Türkmenistanyň raýatlarynyň özlerine bagly bolmadyk sebäpler boýunça daşary ýurt döwletlerinden Türkmenistana gidip bilmeýän halatlarynda olaryň hereket ediş möhletleri tamamlanan ýa-da tamamlanýan pasportlarynyň hereket ediş möhletleri Türkmenistanyň Prezidentiniň karary esasynda uzaldylyp bilner diýilýär. Indi bu näme öz sözümiz bilen aýtsak bu nämäni aňladýar? Türkmenistanyň prezidenti indi ýörite perman çykaryp, biziň şu daşary ýurtlarda ýaşap ýören raýatlarymyz ýurda dolanyp bilmeýän bolsa, o taýda aýdylýar, özlerine bagly bolmadyk sebäpleriň netijesinde ýurda gelip bilmeýän bolsalar, onda prezident ýörite perman çykaryp diýýär, siziň pasportyňyzyň möhletini ýörite uzaltmak uzaldyp berer diýýär-de. Ine şuň özi gowy zat. Elbetde ol pasportlary täzeläp berer diýlenokda, pasportlaryň möhleti özem, möhleti gutaranam bolsa, diňe bir häzir gutaryp barýan pasportlar hakynda gürrüň gidenok o taýda. Möhleti diýe tamamlananam bolsa, iki ýylmy, üç ýylmy tapawudy ýok. Şonam uzaldyp bermäge borçlanýar.

şu habar agentligi özleriniň çeşmesine salgylanyp ýene bir goşmaça maglumat berýärler. 5-nji iýunda diýýär, Türkmenistanyň Daşary işler ministrligindäki çeşmämiz diýýär, bize şeýle maglumat berdi diýýär. Ýa-da ýakyn wagtlarda diýýär, Türkmenistanyň konsullyk edaralary e, pasportlaryň e, möhletini uzaltmak çäresine girişerler, özlerem 2 ýyl möhletini uzaltjaklar diýýär. Ine şu maglumaty şu Türkmen news habar agentligi Türkmenistanyň Daşary işler ministrligindäki öz çeşmelerinden alypdyrlar. Onsoňam şol çeşmämiz diýýär, çeşmämiziň aýtmagyna görä, bu taýda gürrüň diýýär, täze pasportlaryň berilmegi hakynda gidenokda diýýär, diňe diýýär şo pasportlaryň möhletini uzaltmak hakynda gürrüň gidýär diýýär. Ýöne şuň özem gowy zat. Indi bilşiňiz ýaly, men geçenki gepleşiklerimiň käbirinde şu Türkmenistanyň ýaňky migrasiýa hakyndaky kanunyny barada-da gürrüň edipdim. Şu kanunyň ýigrimi dokuzynjy maddasynyň üçünji bölümine görä, Türkmenistanyň daşary ýurtlardaky ilçihanalary hem konsullyklary biziň raýatlarymyzyň pasportlaryny täzeläp bermäge borçly bolup durýarlar. Men şu kanunyň indi ýigrimi dokuzynjy maddasynyň şol üçünji bendini ýene bir gezek size görkezeýin. Ine ýigrimi dokuzynjy madda şu kanun. Şo kanunyň hem ine şu üçünji böndünde, üçünji bölüminde şeýle diýilýär, şu bar, şu zatlar barada. Türkmenistanyň çäklerinden daşarda hemişelik ýaşaýan Türkmenistanyň raýatlary pasport almak üçin Türkmenistanyň daşary ýurt döwletlerindäki diplomatik wekilhanalarynyň we konsullyk edaralarynyň üsti bilen Türkmenistanyň Döwlet migrasiýa gullugyna ýüz tutýarlar. Serediň, siz pasport almak üçin arzany bereňizde, Türkmenistanyň Döwlet migrasiýasy üçin arza ýazýaňyz. Ýöne şo arzany diýä siz nirik berýäňiz? Daşary ýurt döwletlerindäki diýä Türkmenistanyň diplomatik wekilhanalarynyň we konsullyk edaralarynyň edaralaryna berýäňiz. Şolaryň üsti bilen iberýäňiz arzaňyzy. Siziň özüňiz Türkmenistana gitmeli däl. Onsoň görkezilen raýatlara pasportlar Türkmenistanyň Döwlet migrasiýa gullugynyň merkezi edarasynda resmileşdirilýär hem-de Türkmenistanyň daşary ýurt döwletlerindäki diplomatik wekilhanalarynyň we konsullyk edaralarynyň üsti bilen gowşurylýar. Gördüňizmi, şol pasport, täze pasport size Türkmenistanyň Migrasiýa gullugyndan gelýär, ýöne gowşurylanda daşary ýurtda size ilçihanada ýa-da konsullyk gowşurmaly. Indi şony edenoklar. Ilçihanalar hem konsullyklar. Ýöne şu taýda bir gowy zady, Ýaňky prezidentiň girizen üýtgetmeleri şol ýaňky ýigrimi dokuzynjy maddanyň şol üçünji bendine täsir etmändir. Sebäbi henizem şol ilçihanlylar hem konsulluklar henizem borçly bolup durýarlar. Pasport bermäge, pasportlary täzelemäge. Ýöne näme üçindir şu taýda prezident Berdimuhamedow öz üstüne şolaň borjuny, şolaň ýerine ýetirmeli wezipesini näme üçin öz üstüne alýar? Elbetde bu öz problemalary. Bir tarapdan öz problemalary. Ikinji tarapdan kanunyň özüniň içinde wezipeler hem borçlar baradaky meselede gapma-garşylyklar emele gelýär. Bu mesele ýaňky gürrüň edilýän pasportlary täzelemek ýa möhletini uzaltmak meselesi ilçihanalaryň, konsullyklaryň wezipeleri. O prezidentiň wezipesi däl ol. Emma prezident gelip şol işe goşulýar. Näme üçin edýär? Diýmek şol şu meselede özi kontrollyk etjek bolýar. Bolýar kontrollyk etsin, ýöne biziň raýatlarymyzyň pasportlarynyň möhletini uzaldyp bersin, Boldy, bize başga zat gerek däl şo meselede. Pasportlary täzeläp bermesin, ýöne her iki ýyldan, iki ýyldan, iki ýyldan uzaldyp durubersin. Onda şolar ýaly ýagdaýda diýmek biziň raýatlarymyzyň daşary ýurtlarda galyp okamaga-da, işlemäge-de resmi kanuny hukuklary bolýar. Ýöne biz mundan beýlägem bu gohy ýatyrmaly däl, sebäbi Konsullyklar hemem ilçihanalar öz ýerine ýetirmeli borjuny ýerine ýetirenok. Diýmek, meselä doly çözgüt berlenok. Meselä ýarym-ýalta çözgüt berýärler bular. Ýöne şolam eýýäm belli bir derejede üstünlik hem ýeňiş. Men ana şony nygtajak bolýan. Indi mundan daşary Ýene bir täzelik, şol diňe bir prezidentiň prezident edarasy däl ýa prezident däl bu meselä üns beren Türkmenistanyň migrasiýa gullugy hem eýýäm bu meselä üns berip başlapdyr. Ynha, Ata Watan Türkmenistan atly ýarym resmi habar agentliginiň, bagyşlaň, On bäşinji iýundaky maglumatynda Döwlet migrasiýa gullugynyň täze buýruklary, biometrik pasport diýen bir maglumaty bar. Şonda näme diýilýär? Şonda-da ynha Türkmenistanyň Döwlet migrasiýa gullugam ýaňky migrasiýa baradaky kanuna özi tarapyndan hem goşmaçalar hödürläpdir, täze ýaňky üýtgetmeler girizipdir. Bu üýtgetmeler hem Nähili üýtgetmeler? Bu barada aýratyn gürrüň etjek bolsaň, bir bir tutuş bir gepleşigi başlamaly boljak. Sebäbi o taýda şu kanunyň içindäki bir giden bir nätakykrak zatlary, düşnüksizräk zatlary bular has anyklaşdyrjak bolup nemeler giripdir. Goşmaçalar giripdiler. Buňa özem gowy zat. Buňa özem nämäni görkezýär? Şu Türkmenistanyň migrasiýa gullugy hem eýýäm biziň daşary ýurt pasportlarymyz, biometriki pasportlarymyz bilen baglanyşykly meselä üns berip başlapdyr. Ine, şuň özem nämäň netijesinde boldy? Şu maý aýyndan başlap biziň tuzran gohumyz, diňe ol maý aýyndan däl, ondan öňden başlap biz goh tuzrup gelýäs, ýöne biz maý aýynda arza ýazmak çärelerini giňişleýin ýola goýduk. Şol arzalaram daşary ýurt döwletleriň birnäçesine ugradyldy, daşary ýurt döwletleriniň hökümetlerine. Şolaram diýmek onda basyş görkezipdir şo ilçihanalara. Biz sebäbi şo hatda şony haýyş etdik. Türkmenistanyň ilçihanalaryna, konsullyklaryna basyş görkeziň. Şolar öz borçlaryny ýerine ýetirenok. Biziň elimizdäki pasportlaryň möhleti gutardy. Indi biz näme etmeli? Ýollaram ýapyk. Işlemäge hakymyz ýok, okamaga hakymyz ýok. Biz indi näme etmeli? Elimizde-de pul ýok. Diýmek, şolar basyş görkezipdirler. Mundan daşary biz halkara guramalaryna-da ýazdyk. Ine, bu nämäni görkezýär? Aý, pasport baradaky nämäňiz biderekdir diýip, ine bize şyltak atyp oturan bir giden haramzadalar bar. Bizi gorkuzjak bolanlar bar. Ana sizi oýnaýarlar, size arza ýazdyryp, sizi hökümede, hökümede berjek bolýarlar, adyňyzy mälim etjek bolýarlar. Zat diýip her hili şyltak atanlar bolandyr, gorkuzjak bolandyr. Emma muňa garamazdan, men sag bolsun aýtjak bolýan şu çärä gatnaşanlara, gatnaşdyňyz şuňa. Ine şulam öz bolşuny netijesini berip ugrady. Şoň üçin bu nämäni görkezýär? Ýene bir zady görkezýär. şular ýaly çärelere aktiw gatnaşmaly, köpçülikli aýtganda köpdüşlikleýin gatnaşmaly we özem dowam etdirmeli. Mundan beýlägem dowam etdirmeli. Togtatmaly däl bu çäräni. Indi ýene bir oňyn täzelikleriň biri ine şu iýun aýynyň başynda boldy. Bilşiňiz ýaly, şu ýylyň başynda Gurbanly Berdimuhamedowyň ýörite bir permany bilen Aşgabatda welosiped boýunça halkara ýaryşynyň ýaryşyny geçirmek barada perman çykaryp, şolam ynha 13-nji oktýabrdan 17-nji oktýabr aralygynda geçirilmelidi. Indi näme boldy? Şo ýaryş ýatyrylmaly edildi. 3-nji iýunda Welosipedistleriň halkara birleşiginiň saýtynda şular ýaly bir iňlisçe maglumat peýda boldy. Şo maglumatda-da Türkmenistanyň hökümetiniň haýyşy bilen diýýär, biz diýýär şu oktýabr aýynda Aşgabatda geçirilmeli ýaryşy ýatyrdyk diýýär. Indi şony başga bir ýurda geçirmeli bular. Ýöne üns berip görüň, şu nämäň netijesinde, nämäň yz ýany boldy? Ýadyňyzda bolsa, maý aýynyň başynda DBT platformasynyň liderlerinden biri Myrat Gurbanow özüniň birnäçe çykyşynda aýdandyr. Şol şu welosipedistleriň halkara soýuzynyň, ýagny birleşiginiň başlygy Fransiýadan, Parižden Şoňam tapypdyr Myrat Gurbanow, tapypdyr-da, şoň edarasyna ýörite hat ýazypdyr, arza ýazypdyr, soň telefon bilen gürleşipdir, şoň edarasy bilen-de şu Türkmenistanyň nähili diktator režim tarapyndan dolandyrylýandygyny düşündiripdir. Sebäbi men ýene bir gezek gaýtalaýan, köp guramalar, käbir esasan bu sport guramalary ýaly guramalar bular ýaly zada kän ünsem berip duranoklar. Türkmenistan ýaly diktator ýurdy wejera edip bir kän bir maglumat hem berilip durulanokda. Indi bular şol e, Türkmenistan tarapyndan elbetde hödürlenendir, e, gelin geçirip beriň diýilendir. Bular hem näme üçin edýär diktator režim? Berdimuhamedowyň režimi näme üçin edýär? Öz abraýyny ýokaryk galdyrmak üçin. Ynha, halkara guramalary bize hormat goýýar, ine, biziň eden teklibimizi kabul etdiler, ine bize geljek, ine biz şular ýaly abraýly ýaryşlary gurnap ýörüs, biz bilen hyzmatdaşlyk edýärler, halkara guramalary zat diýip, öz imijini ýokaryk galdyrmak üçin ulanjak bolýar. Emma biz şulary paş etmeli. Eger haýsydyr bir halkara guramalary şuňa bilmeýän bolsa haky şu hakykaty Türkmenistanyň içindäki Türkmenistanyň alnyp barylýan repressiw syýasatyndan habarsyz bolsalar özlerini masgara edýärler olar şolar ýaly režimiň için teklibine boýun bolup şolaň teklibini kabul edip şo taýda ýaryş geçirmek bilen bular özlerini masgara edýärler näme üçin Demirgazyk Koreýada geçiräýenoklar ýa näme üçin Kubada geçiräýenoklar Bolmasa şo taýdaky adam hukuklarynyň ýagdaýy häzirinde Türkmenistanyňkydanam gowy bolup çykdy. Türkmenistandaky ýagdaýlar ondanam häzir ýaramaz boldy. Kubadakydanam, Wenesueladakyda ýa aýdaly Belarussiýada näme üçin geçirenok. Ana arada hokkeý boýunça geçirmeli dünýä ýaryşyny beýleki ýurda geçirdiler, Latwiýa geçirdiler. Bolmasa Latwiýada hemem Belarussiýada geçirmeli edildi, ol üçin Belarussiýada geçirmeli bölegini ýatyrdylar. Näme üçin? A Belorussiýadaky näme adam hukuklarynyň ýagdaýy Türkmenistanyňkydan ýaramazmy? Ýok. Elbetde o taýda-da ýaramaz, ýöne Türkmenistandan ýaramaz däl-ä. Biz şu maglumaty biz ýetirmesek şu halkara guramalaryna, sport guramalaryna, başga ýetirjek adam ýok. Şoň üçin men indi Myrat Gurbanowa sagbolsun aýdýan şol maý aýynyň başynda habarlaşypdyr, şol welosipedistleriň halkara birleşigine şu maglumatlary ýetiripdir. adam hukuklarynyň bozulmalary bilen baglanyşykly edilip ýören zatlary, ondan pandemiýany boýun alman, koronawirusyň bardygyny boýun alman, adamlaryň, e, ilatyň saglyk ýagdaýyny howp astyna salşy bu režimiň. Bir giden zerur maglumatlary ýetirenden soň, aradan bir aý ýaly wagt geçen soň, ine şu ýaryş ýatyrylmaly edildi. Ine şuň özem nämäni görkezýär? Sähel şul ugurda hereket etsek, netije berýär adamlar. Şu gönden-göni baglanyşygy bar. Öz-özünden bolan zat däl. Onsoň bu diýä Türkmenistanyň hökümeti diýä özi özi isleg berdi, bildirdi diýä ýatyrmagy. Özi isleg bildirjek gümany barmy? Onda näme üçin beýleki bir ýaryşy ine e, sentýabr aýynda tennis boýunça halkara ýaryşynyň belli bir tapgyry geçirilmeli Türkmenistanda. O näme üçin ony ýatyranoklar? Eger Türkmenistanyň hökümeti pandemiýa bilen baglanyşyk bilýär, aladalar sebäpli ýatyrdy diýär. Welosiped bilen e, welosiped halkara ýaryşyny. Onda näme üçin tennis boýunça ýaryşyny ýatyranok? Ine tennis baradaky ýaryşam ine siziň bilşiňiz ýaly häzir görkezeýin. Ine şu ýylyň başynda ýörite bu täzelik berlendir. Şonda Türkmenistanyň prezidenti Gurbanly Berdimuhamedow 30-njy ýanwarda ýörite permana gol çekip, Aşgabatda ine Dewisiň kubogyny almak boýunça halkara tennis ýaryşynyň belli bir tapgyryny, ýagny Aziýa hem Okeaniýa dünýä bölegine degişli saýlama oýunlaryny diýibizin. Şony geçirmek barada ýörite permana gol çekdi. Indi serediň, şo ýaryş hem 6-njy sentýabrdan 12-nji sentýabr aralygynda geçirilmeli. Aşgabadyň Olimpiýa kompleksinde. Indi şu ýaryşy ýatyran oňa Berdimuhamedow. Diýmek, indi biz şu ýaryşam ýatyrtmaly. Diýmek onda Tennis boýunça halkara assosiasiýasam Türkmenistanyň, Türkmenistandaky adam hukuklarynyň depelenmegi, Türkmenistanyň raýatlarynyň şu günki günler öz başlaryndan geçirýän tragiki kynçylyklary, ejirleri barada şolaň habar ýok. Biz näme etmeli? Şunam ýetirmeli, şu halkara tennis assosiasiýasyna ýetirip, şu Dewid Dewis kubogyny alma ugrundaky tapgyrlaýyn ýaryşy, şu Aşgabatda geçiriljek ýaryşyň şu bölegini biz ýatyrtmaly. Indi biz indi şul ugurda-da birazjyk hereket edip başladyk. Şul ugurda şu netijäni biz gazanjak bolarys. Bagyşlaň, ýöne bu kollektiwleýin edilmeli. Kollektiwleýin edilýär, edilen ýagdaýynda şu netije berýär. Indi ýene bir täzelik. Biziň şu edýän çykyşlarymyzyň, ýazan şu arzalarymyzyň netijesinde hatda bütin dünýä banky hem halkara walýuta fondy ýaly fondlar hem, banklar hem eýýäm Türkmenistana garşy belli bir çäreleri ýola goýup ugradylar. Indi soňky täzeliklerden biri Türkmen News ýaňky agentligi şeýle bir maglumat berdi. Indi şu 15-nji iýunda Dünýä banky Türkmenistany Wenesuela bilen bir topara goşup, Türkmenistany Türkmenistan baradaky maliýe hasabatlaryny öz hasabatyndan öçürdi. Ne şu iýun iýun aýynda öz berýän hasabaty bar ekende, şony bütün dünýä banky Türkmenistan barada hasabat bermegini bes etdi. Ene şolar ýaly hasabat hasabat hasabatdan öçürilen ýurtlaryň biri hem Wenesuela. Indi bilşiňiz ýaly, bu birinji çäre däl. Halkara walýuta fondy ine şu ýylyň başynda iki müň ýigriminji ýyl boýunça öz hasabatyny çap etdi. Ol hasabat näme näme degişli? Şol iki müň ýigriminji ýylyň dowamynda dünýäň dürli ýurtlarynda ykdysadyýetiň ösüşine syn berip, her ýyl umuman her ýylyň başynda edilişi ýaly, şu ýylyň başynda-da iki müň ýigriminji ýyldaky ykdysady ösüşleriň görkezijileri barada Halkara walýuta fondy ýörite hasabat çap etdi-de, şonda ilkinji gezek Türkmenistanyň resmi hökümetiniň beren hasabatyny şol hasabatda ulanmady. Näme üçin ol gelge şu wagt şeýtdi? Sebäbi biziň edýän çykyşlarymyz, ondan hem şol halkara ekspertleri bar. Şolaryň hem ýaňky halkara guramalaryna ýetirýän maglumatlarynyň netijesinde bolan zat şu. Sebäbi şu halkara guramalaryna banklary tankyt edip gelýärler. Hatda daşary ýurtly nemes synçylaram. Näme üçin Türkmenistanyň diktator režiminiň berýän hasabatlaryny alýaňyz-da, öz hasabatyňyzda edil bolşy ýaly ulanýaňyz? O näme üçin muňa yzyny derňäňizok diýip. Sebäbi öz bilşiňiz ýaly, Nyýazowyň döwründen başlap, Türkmenistanyň içerki önüminiň ösüşi her ýyl bu Nyýazowyň döwründe ýigrimi prosente çenli ýetirildi. Olar ýaly dünýede ýurt ýok. Ýigrimi prosentläp içerki önümiň ösüşi, içerki önümçiligiň ösüşi ýigrimi prosentläp ösenok hiç bir ýurtda. Amerikada-da ösenok, Hytaýda-da ösenok. Sekiz-dokuz prosentden aňryk geçenok iň bir ösen ýurtlarda-da. Emma Nyýazowyň döwründe on bäş-ýigrimi prosente ýetirildi şolar. Emma şonam alyp, Halkara walýuta fondy ýaly fondlar, guramalar ulanyp geldiler. Indi näme etdiler? Şu yzygiderli tankytlanyp gelýänsoň şu syýasat, Şu ýylyň başynda ýene ilkinji gezek Halkara walýuta fondy Türkmenistanyň beren hasabatyny ulanmady. Özi özüçe analiz geçirip, öz çykaran netijesini ulandy. Indi buň tapawudy nähili boldy? Tapawudyna üns beriň. Türkmenistanyň resmi hökümeti iki müň ýigriminji ýylda diýýär, içerki önümçiligiň ösüşini bäş bütin ondan dokuz prosent diýip görkezipdir, alty prosent ýaly edip görkezipdir. Emma Halkara walýuta fondunyň geçiren barlaglary nämäni görkezipdir? Nol bütin ondan sekiz prosent ösüşi görkezipdir. Hatda käbir synçylar aýdýar, şulam diýýär, has ösdürilip görkezilen san diýip aýdýarlar. Şunça-da ösüş ýok Türkmenistanda, yza tesir, minus bar diýýär. Plýus zat ýok şo taýda diýip aýdýarlar. Ýöne nähilem bolsa, şuň özem eýýäm özboluşly bir öňegidişlik. Ilkinji gezek şondan ýüz öwürdiler. Indem Dünýä banky Türkmenistany öz hasabatlaryndan öçürip ugrady. Şoň üçin adamlar biziň şu edýän çykyşlarymyz, biziň ýazýan arzalarymyz, şikaýatlarymyz öz netijesini berýär. Ýetirmeli guramalaryna ýetirsek, aýtmaly zady dogry-düzüw biz aýdyp şolara ýetiribilsek, şu netije berýär. Şoň üçin şu zatlary kollektiwleýin etmeli. Indi ýene bir täzelik, ol hem Orsýetde ýaşaýan biziň raýatlarymyz üçin täzelik. Orsýetiň prezidenti Wladimir Putin na on bäşinji iýunda ýörite bir permana gol çekdi-de, daşary ýurduň, ýagny Orsýetde ýaşaýan daşary ýurduň raýatlaryny ýene-de Orsýetde galar ýaly etdi. Ine, bu şu baradaky perman hem prezidentiň, ýagny Wladimir Putiniň öz saýty bar, Kremliň öz saýty bar, Kremlin nokat ru diýen. Şo taýda şoň indi ha permanyň orsça asyl nusgasy şu taýda dur. Indi muň gysgaçyk mazmuny nämeden ybarat? Bu Türkmenistanyň raýatlaryna bu nähili ýeňillikleri berýär ýa bu nähili oňyn tarapy bar? Bu oýun tarapy nemede? Şunda ina 30-njy sentýabra çenli Orsýetde bikanun ýaşap ýören daşary ýurduň raýatlary 30-njy sentýabra çenli migrasiýa gullugyna arza berip ýetişse, şo taýda resmi ýagdaýda galyp bilýär, işläp, okap, umuman ýaşap bilýär. Şular ýaly eglişige gitdi Orsýetiň prezidenti. Indi buň özem ýönelige bolýan zat däl. Özüň pikir edip görüň, Orsýet e, daşary ýurduň e, daşary ýurtdan gelen raýatlary özlerem bikanun ýagdaýda ýaşap ýören bolsa, wizalarynyň möhleti gutaran bolsa ýa pasportlarynyň möhleti gutaran bolsa, olary saklap oturmaga borçly däl. Olary alyp deportasiýa edibem, ugradyp hem bilýär. Siz nelegal diýip. Ýöne biz Şol bilşiňiz ýaly maý aýynyň başyndan bäri Orsýetiň hem häkimiýetlerine ýüz tutduk. Bir giden arzalar bilen. Indi biz kollektiwleýin hem arza ýazdyk. Ynha oppozisiýaň liderleri bolup, aktiwistleri bolup, ondan daşary biziň ynha raýatlarymyzam, Orsýetde ýaşap ýören raýatlarymyzam arza ýazdylar. Biziň taýýarlap beren tekstlerimizi ulanyp. Şu zatlaryň özem belli bir derejede şuňa öz täsirini ýetirendir diýip biz aýdyp bilýäris. Sebäbi indi bular prezidentiň permany, permanyna näme diýilýär? otuzynjy sentýabra çenli Orsýetiň territoriýasynda ýaşap ýören daşary ýurduň islendik raýaty, şol sanda Türkmenistanyň raýatlary özleriniň wizasynyň gutarandygyna, möhletiniň gutarandygyna ýa pasportlarynyň hem möhletiniň gutarandygyna garamazdan, bular näme etmeli? Otuzynjy sentýabra çenli şu öz ýaşaýan regionlaryna ýa şäherlerindäki şu migrasiýa bölümine baryp, arza ýazmaly. Men ynha, Türkmenistanyň raýaty, men ýurduma gidip bilemok, meniň maliýe ýagdaýym şuňa mümkinçilik berenok ýa-da ýurda gatnawlar kesilgi, kesilen, şonuň üçin maňa Orsýetiň territoriýasynda legal ýagdaýda, kanuny ýagdaýda ýaşamaga rugsat bermegiňizi haýyş edýän, hemem maňa şu taýda resmi ýagdaýda işlemäge-de rugsat bermegiňizi haýyş edýän diýip, ýörite arza ýazmaly. Arzaň nusgasyny şota migrasiýa gullugyna baraňyzda size görkezerler nähiliräk edip ýazmalydygyny, eger bilmeýän bolsaňyz şo taýda düşündirerler. Oň jikme-jikligi barada edil häzir bu permanda aýdylanok, ýöne siziň barmaly ýeriňiz şo ýerli migrasiýa bölümi. Indi haý nähili raýatlara şo taýda galmaga rugsat berilýär? Diňe bir ýagdaýda, eger siz jenaýat etmedik bolsaňyz, şu taýda şoňa sanalyp geçilýär şu makalada. kimler ýurtdan çykarylyp bilner diýilýär-de. Eger diýýär siz ýaňky eger siz türk Orsýetiň türmesinden çykan bolsaňyz, türmesinde oturyp, jenaýat edip türmede oturyp çykan bolsaňyz, onda sizi öz ýurduňyza ugradýarlar. Ýa-da kimde-kim şo ýurduň, Orsýetiň serhedini bikanun bozup geçen bolsa, bikanun ýurduň içine giren bolsa, olar hem deportasiýa edip bilýärler ýa-da siziň şo Orsýetiň içindäki alyp barýan işiňiz, hereketiňiz döwletiň howpsuzlygyna howp abandyrýan bolsa, onda sizi deportasiýa edip bilerler diýilýär. Indi ekstremistik iş alyp barýan bolsaňyz ýa-da terroristik. Eger şulan şolaryň haýsydyr bir kategoriýasyna siz degişli däl bolsaňyz, onda siziň Orsýetde galmaga hem işlemäge-de hakyňyz bar. Indi şu Orsýetiň şu prezidentiniň şu permany edara-kärhanalaryň hem ýolbaşçylaryna daşary ýurduň raýatlaryny işe almaga ýol açýar, mümkinçilik berýär. Ýagny Türkmenistanyň raýatlary ýaňky ýaly arza ýazan ýagdaýynda, arzasyny hem migrasiýa gullugynda tassykladan ýagdaýynda arkaýyn edara-kärhanalara baryp, eger şo taýda iş ýeri bar bolsa, iş sorap ýüz tutup bilýäňiz. Hemem şol edara-kärhanalaryň ýolbaşçylaram sizi işe almaga haky bar. Olar hiç hili kanun bozanok, sizem işe girmek bilen kanun bozaňzok. Ine şuň özem bir oňyn täzelik bilen biri. Ine şu soňky size ýetirjek täzeliklerim esasan şulardan ybarat, ýöne men ýene-de bir gezek nygtamalyçy adamlar, şular ýaly oňyn özgerişlikler, şu az awlagam bolsa şu özgerişlik bir ullakan özgerişlik dälem bolsa, şular ýaly zatlar kollektiwleýin, köpçülikleýin tagallaň netijesinde bolýar. Ýöne gol gowşuryp otursaň bolanok. Şoň üçin arza ýazmak ýaly zatlardan, indi çäreleri biz ýola goýýas, akçalary bolýan, şondan çetde durmaň. Iki-ýeke adam aý bizden başgalaram ederlaý, men etmesemem etjek tapylarlaý diýmäň. Ýene bir gezek aýdýan, näme üçin şuny men etmeli däldiýen sorag beriňde şondan başlap özüňizden başlaň şony. Özüňiz arza ýazyp başlaň, beýlekilerede nusga görkeziň. Aý menden başgalaram ederlaý, adam tapylarlaý diýseň iş edilenok. Her kim özüne şeý diýip otursa, onda kim etmeli ony? Beýleki adamlaram şeý diýýä özüne ýaňa men aýdýana aktiwistler indi oppozisiýa aktiwistleriniň içindäki oglanlar gyzlardan soraýan bolýa aý beýlekiler ederlaý diýip otyrlar bolmasa şolaň elindäki wiza kartam wiza kartyndanam pul çekip bilmän kösenip oturan adamlar şolaram şoň üçin bular ýaly derejede bir adamlar bir bir passiw bolmalyň beýle derejede bir öz hakymyzy hukugymyzy özümiz depeläp oturmalyň bular ýaly passiwlik bilen. Soňa-soň özümiz geň görýäris. Näme üçin biziň ýagdaýymyz beýlekilerňkidenem ýaramaz? A sebäbi biziň özümizi alyp barşymyz beýlekilerçe ýok, belki. Belki şo soragy özümize bermelidir. Dünýäň haýsy ýurdunyň ilatyny alsaň, öz haklary, hukuklary ugrunda erjellik bilen bir zatlar etjek bolýarlar. Emma bize gezek gelse bir arza ýazdyryp bolanok. Taýýarlap eline bereňde ýöne ýuwdaýmaly zady ýuwduryp bolanok. Bir indi juda bular ýaly derejede-de bolmaly däl adamlar. Görşüňiz-ä, men ýaňky zatlary ýöne ýere görkezemok. Görýäňizmi, Master Kartony korporasiýasyna arza ýazylypdyr, şol ana eýýäm ýörite bir bölümde, departamentde eýýäm garaljak diýilýär. Ýöne şol iki-ýeke arza barypdyr şo taýy. Şol köpçülikleýin etmeli, şonuň üçin gaýrat ediň-de, ýene bir gezek ýatladýan, şol ýaňky altynjy iýunda şo Master Kart korporasiýasyna ýazylmaly arza bilen baglanyşykly meň eden çykyşymy serediň, şoň aşagyndaky teksti ulanyň-da, ýazyň. Visa korporasiýasyna men indi üç-dört gün mundan öň geçen hepdäň dördünji güni, indi şu hepdäň dördünji güni ýörite gepleşik goýdum, şoň aşagynda täze bir tekst goýdum. O tekstde siziň şikaýatyňyzy resmi hasaba aldyrmak barada haýyş bar. Şonam şu taýda görkezilen e-mail adreslere ýazyň, ugradyň, oturmaň. Şu netije berýär adamlar, ýagdaýyňyz üýtleýär gowulyga tarap. Biz şeýdip öwrenmeli göreşi. Umuman ine şu gün size ýetirjek gysgajyk şu oňyn täzeliklerim hem ýüzlenmäm şundan ybarat. Üns berip diňläniňiz üçin köp sag boluň.